Ur sell war lizher-kelaouiñ Splann! gant Caroline Trouillet. Achatuny endro assemble a vedroan douere hag ur bot agro-industriel ibrer Enora Mehan hag ur blijadur meus de jeu de zedjemer urver war ur gazeten eris Caroline Trouillet il labourat gant ur media enklask splan penaos diagonor Caroline Ma tren a ra c'hui Ba man a ra mar de veu kabidan Da ma ben eus deus he joragn liher kelaouenn splen ar Radio Boa. Ur miziad paset on oe reit doere hag ur faskourier e Brecht, ur wer-mañ vo konzet a Sant Marlaou, Caroline. Ya, Enora. Salud an Nazi, kunujennoù gouennoù, emgannoù feuls. O, Anna ne ven eus eu. Ya, an displeg da. Neveso e deuit Erik Zemmour ha Jordan Bardella da aliesa o levriaou e zamm malav. Met sellan pelloc'h evit an darvodaoù-se. Ez an mallozh zo tud duerzhiennet mat en studioù pe lank all pe un aen-brezeg, en o souezh tud yaouank. Soñj ra dezhe int dreist ar re all. Prest anezhe da ren ar brezel gouennel. Ha n'eo ket tout. Kresk n'eus kalz lod en studioù pe lank enno etre daou vil daou-ugent ha daou vil pevar warn-ugent. Ur liamm vehe etre un dud ofisiel, ur votadennoù en dilennadeg-eu hag ur strolladig-eu faskour ? Asur omp dija ez eus un, un den talvoudus e ur PNB eno, Hervé Archier. Hag orteit meneget eo bet er gelaouenn breton me gav ken tud ur PNB an zeu de chepel zo. Duire hag an aotrou Archier zo mouezh aotred ar PNB. Zonet oe e bagad Kikankroin Zammalo ha skarzhet eo bet deus ar strollad. Bout zo tud soñjal out evit Zammalo da vout ur pal da c'hounit evit an tudioù pellañ. Met muioc'h vez displeget war hom lec'hienn splann.org. Yorichila Odor Radio Boa Aman Enora Nizoni kompagnon ervat Caroline Trouillet karet denerez ha kenurzhierez ur media enklask splann D'am bromañ a-benn betak Sant-Nazer chantier bageu divent a rahe eun d'an annezidi En aer, en dour hag en douar, a pep lec'h e kaver saotradur chantiroù en Atlantel. Hin zo mailhet e Frañs evit ar sevel Mordrezeriaou. Se a zo danvez nec'hamant evit tud Sant-Nazer. N'eo ket sklaer an traoù gant ul lodenn deus obererezhioù soudard a livañ. Ha diaes eo lakaat un evezhierezh efedus war an endro. Er pennad embannet ganeoc'h e koñver hag un Oriant Express Corinthian met ur skouer vat eo sañseboù a-benn digreskañ un dileuskadenn a-sev daou, le plus grand yacht à voile du monde. Ya, kinniget 'vez en Oriant Express Corinthian evel al lestr-bale dre lien vrasañ er bed. Daranv ugent metr hirder, pevar ha hanter-kant kambr a heuliadoù pompadus ha tri lien vras gant danvez kemmesk. Loc'hañ a raio da Sant-Nazer e miz Mezheven evit er verdeadenn getañ. Abaoe nebeut bloavezhioù e leun chouk rollurzhiañ chantier-roue an Atlantel, perc'henn ur stad war pevar dregont ha pevar-ugent deus ur stal. A-benn daou vil eizh warn-ugent e teuio er-maez ul lestr bras ivez, erlec'hier an douger nijer reizhioù brudet Charles de Gaulle. Un embregerezh gall zo e-touez ar re getañ da sevel mordreserioù met ouzhpenn da se e vez o pourvez listri-brezel hag isdanvaoù evit ar parkadaoù rodoù avel er mor. E daou vil pemp warn-ugent ez eo pemp lestr oa bet urzhiet diganto ha seizh miliard a eurioù e kouster re-se. Ah bon, mais neuiet je forfait un traoù neuze, beau. Ar pezh zo a vez ret sevel muioc'h a vigi e vez ret prientañ muioc'h a bezhioù metal, soudard muioc'h, muioc'h a livaj a vez da ober ivez. An holl dra-se a ra moged. Lod anezhe a digas kringbev. Partikulennoù metalek anezhe ha kompozadoù organek aezidik pe kov 'vez lâret e galleg. Un dañjer brasañ evit en annezidi zo un dilaskadennoù striwet. Kaset e vezont en aerwazh-eeun dreist-holl war vourzh ar bigi. E prantadoù diwezhañ ha lestreverezh ivez. E daou vil pevar warn-ugent e oe bet embannet gant ar prefeti oa an dilaskadennoù-se ouzhpenn dek, dregont ha pevar-ugent deus dilaskadennoù hollek war an takad. Koulskoude emañ tost-tre da menn penn-c'hoad karter istorel Sant-Nazer. Muioc'h zo da lenn ar Splann.org. Dam de glevet doere dest Stummet evit dor bremañ kaver e deiziad er Splann preparet eo eus skipailhad Splann dam de Grogeng. Emgann zo etre ur publik hag ur prevez er yec'hed e Bro-Lannuon. Ya, an ARS, Ajañs Rannvro al Yec'hed Breizh, deus roet aotre da ospital Lannuon oberata Grignoù Bay. Kenioù-bez an digestif. Ar moaien evit an ospital-se da kreskiñ oberezh un diover spontus ar gant en deus. Ha gant-se e c'hallfe ivez he surjian oberata he bradikoù en ospital. En ospital, me neuze e-men veze operet an dud getoñ e-raok. Alies klinik en Bro-Dreger, e-kichen, e veze graet. Ha lec'h nemeti gant an aotre deus an ARS. Ar pezh zo gant dilec'hiadenn en operatadennoù-se e fall gondon ar glinikenn. Perc'hennet eo gant ar strollad HEO ha n'eo ket e-du gant diviz an ARS. Savet deus neuze un amoug dirak barner an davedigezhioù. Ok, d'am deus ispleg marse tamm petra eo ur geriaouiñ, petra eo barner un davedigezhioù. Zer zinifia le juj d'e referé. Hervez al liasilkinnikenn eo ur c'holl-arc'hant bloaziek a c'hellfe lakaat anezhi da vezañ diskaret. Amplet deus ur barner en divizoù kemeret gant an ARS d'an tri jeune a viz Kerzu daou vil pemp warn-ugent oe. Ar c'hrogad-se etre ar genad privez hag ar genad publik a vo c'hoariet dirak e lez-varn velestradurel Roeron. a dam da gomzañ sklavourien Sant-Salver. Ar c'houplad e penn Prestavik, en embregerezh dastumier, eo staliet eo e norzh Penn-ar-Benn. Diskaret eo bet e Daviludien, barnet oant bet nac'het ar barn ganto. Barnet int bet evit ur nell gwech e-kreiz ar miz. Ha gwashoc'h eo bet ar barn evito atav evit trafikerezh tud. Pevar bloavezh toull-bac'h zo bet kaset d'ar rener gant daou vle hep gourzhez. He vignonez zo bet kondaonet da dri wer-miz gant ur wer-miz hep gourzhez. Ur c'henseurt hag a ginnig e leuje zo bet kondaonet da zaou vle ha daouzek miz hep gourzhez. Ur pemzek labourer bennak o doe testeniet, tud a gaout un olifant dreist-holl. Lavaret deus ur gourdrozaoù, ur gwall-daliañ, ur koñdisionoù labour dilezenn hag un doareoù bevañ fall-spontus e c'hortoz kaout paperioù reizh. Un infern bez, a lavare ar reuziad. Daoust hag ez ae Naoned da vout kreiz kerc'hell nevez ur reakosferenn, la reakosfer? En nebeutiñ a-berzh Mediacité Buraioù a zo bet digoret gant ar c'hevredad Obol Digital, tost-tost eo d'ar bali kambron brudet. Klevet ho peus komz en orad deus les Nuits du Bien Commun Ah, eo ur seurt font eo da lakaat e liamm kevredidgerieu pe traoù arall get tud o deus ar gont. Uh, lod anezhe zo enep un diforc'hag, imez traoù arall, ha perc'h enne Pierre-Edouard Sterrin hag ur foñs koñset on oe a-ziàr uh, e labour hag e obereriaou dija 'ba deiziater Splann! Ya, ha neuze ur startup vihan a zo anvet Obol Digital. Ober a war drollennoù du bien commun, nazvezioù ar mat boutin e lâret e brezhoneg. Ha bourmen emañ ivez Vincent Bolloré asambles gant Pierre-Edouard Sterrin hag ar familh Michaud a ran taouer an naziadaoù-se. Digemerus e c'hall bout rannvro broioù al Liger. Met petra 'neus ur galloudaoù publik d'ober get ur seurt noziadoù? Rannvro broioù al Liger 'neus arandaouet anezhi tost da pemzek ha pevar ugent mil euro a vez bet roet dindan pevar blez. An Agadrouz n'eus gwraet post neuze renerez un is-renerez e Ofis gall ur biolieseurted un OFB. Ur c'hontekst tenn eo ur seurt peogwir veze tremenet Guna oa da ouijen peutri ur PLF de vil c'hwec'h arnudjen deieux-mañ ur zuhuniad-mañ ha seizet eo bet daou gorfenselerez. Hor penn ur c'huzul meur a vit ar boued get hor c'hiotan ministr. E fin miz Genver oe. Petra zo c'hoarveet Caroline? Anvet an ekologourez e penn an is-renerezh deus Ofis Frañs a vevliesseurted. Taget eo bet ar renerezh nevez gant ar senedour Duplomb e-lec'h, deus ya, strollad e-lec'h, ha n'eus strat a zo politikerezh deus ar Mor-Bihan. Hag evit an aotrou Duplomb, lakaat anezhi e penn an is-renerezh deus Ofis gall a vevliesseurted n'eo ket brav. Hervezañ eo an dibab emgannañ hag a laka dazont al labour-douar goll en arval. An Eustrat a zo doktorez war ar geopolitikerezh. Eh elmaerez Pariz eo bet ivez, ezel deus ur strollad lever. Arbennigourez eo war merañ an dour. Na prim eo bet ur respont politikel. Deus en tu all, traoù zo ne seblant ket bout talvoudus evit politikerien zo. N'o do lâret ni tradell distraoù zo dirak euh, bureau an AOVB. Eta ertas oe da c'hwec'h ugent a viz Genver. Gouzout a reer oe bet graet gant pevar ugent ezel deus ar

Ur seul bromañ àr ho rubrikenn taoulagad ur wikipediour. Ur misoù e beus steuziet ar Wikipedia ur frazennoù e lakae àr wel ur lobbying gwraet gant an FNSEA, un embregerezhioù Avril, Nestlé, Bayer, Basf, Pernod Ricard, Thales, Lafarge ha Coca-Cola. Ya, dindan ter, ur wezh oa bet diverket un holl ditouroù diwar-benn ar sammadoù arc'hant lakaet gant ouzhpenn kant sindikad a embregerezh evit ober lobbying. Koulskoude e vezont disklêriet ganto da aotrouniezh uhel boulded ha buhez foran, la HATVP, ha da renabl a voulded e Unvaniezh Europa. Koulskourie e vez disklêriet neuzen. Ha peurek 'ta e beul lemet tuit rac'h an titouraus Ar gojen ma intennet deus skrid daou orin ha n'int ket bet embannet c'hoazh gant gazetenn Nao. Padal, ar c'henoberour o deus Wikipedia lemet tud euh, gantañ ar c'heleier-se deus lemet ivez, ha mervezh, ur pennad embannet gant ar media Basta diwar-benn an dispignoù lobbying-se. Hag an den-se he deus anzavet a-benn ar fin e kuch stumm labourat en e vuhez personel evit al lobby-yow. A-benn ar fin eo bet berzet dezhañ skrivañ pe mont e-barzh pennadoù a sell ouzh ar sujed-se gant melestourien Wikipedia. Poent lakaat ur gaoz ardeater hor skipailhad bremañ. E-men vo deuet da skipailhad kazetenner Yann Splann. Pezh splann e miz Gevrer. Ha da gomañs enoret ar seiz a viz C'hwevrer e Sine, e-kichen Gwened neuzen, er Mor-Bihan, er forum sokial lec'hel ar Mor-Bihan. Rafael Baldos a zo gazetenner splann a gemero perzh en un taol-grin diwar-benn frankiz, dizalc'hidigezh ha liesegezh ar c'helaouiñ gant meur a vedia dizalc'h. Un abadenn vo adalek Degar vintin. D'an daouzek a viz zo evreur a-bouez kreiz ur miz zo vo un emgav e Montroulez. Ya, evit lakaat an termen d'ar menazioù faos lakaet en a-raok gant an tudioù pellañ a zo ur rendiviz aozet gant la LDH ha kaset en-dro gant daou gazetenner deus Splann, zo Pierre-Yves Bulto ha Chloé Richard. Adalek div eur an teu ha betek pemp eur ber Karedas. En em gav talvoù du Sagashivum marse gant en em gav vo e-kreiz miz meur ur wer-mañ e Sant-Brieg. E levraou examen briek e vo duellet Rafael Baldos, zo kazetenner er Splann, e dek a ver miziek a levriaou. Un abadenn vo adalek er c'hwec'h eur hanter-noz ha betek heiz eur. Merci Brasdor Caroline. Merci da, et nous remercie Brasdar, oui.